Sinjuri nsellmilkom, jiena Carmen Uborġ, flimkien mas-Sur Filip Beatty, il-President tas-Soċjetà Maltija għal Ċiviltà Nisranija, Pro Malta Kristjana, li ħa nitkellmu ħa niddiskutu suġġett li jaffettwa s-soċjetà kollha. Għandna din is-sensiela fuq dan is-suġġett li hija r-rivoluzzjoni u l-kontro-revoluzzjoni. Kultant nisimgħu l-kelma evoluzzjoni għandna ħsieb wieħed fil-moħħ tagħna, taqliba, nies iqumu, jiġġieldu, ma kif ħa naraw iktar milli nies jiġġieldu fit-toroq u dan kollu, l-evoluzzjoni tfisser bidla fis-soċjetà u ħafna drabi kif qed naraw dan l-aħħar għexieren ta' snin, bidla li tbegħdet 'il bogħod mill-ħajja nisranija. U ħa nitkellmu wkoll fuq il-kontro-evoluzzjoni, jiġifieri l-ritorn lura għal dik li hija ħajja nisranija fis-soċjetà, mhux biss fil-livell individwali, imma anki wkoll fuq livell soċjali. Dan għal-ħsib kollu ħanarawh mill-lenti ta' awtur u ħassieb Brażiljan li fis-seklu 20 kien anki kiteb eh, numru ta' kitbiet fosthom il-manjum opus tiegħu l-iktar kitba importanti, il-kitib tiegħu Rivoluzzjoni u Kontra-Rivoluzzjoni, li ġi tradott bosta lingwi u li huwa magħruf mad-dinja kollha. Issa il-programm ħa jieħu format li l-ewwel naraw il-video bl-introduzzjoni u mbagħad nagħmlu diskussjoni ehm, fuq dan is-suġġett. Nistgħu ngħaddu għall-video li jmiss. Merħba għal din l-ewwel minn sensiela ta' taħdidiet dwar rivoluzzjoni u l-kontro-evoluzzjoni, kif esposti mill-ħassieb mill-ħsieb tal-ħassieb Kattorku Plinio Correo de Oliveira. Nibdew billi nispjegaw x'inhi rivoluzzjoni. Dan l-aħħar snin rajna bosta taqlib fis-ħajja soċjali, tibdil fin-normi soċjali, fil-familja, fl-ekonomija, fil-mod kif inħarsu lejn il-ħajja. fil-mod kif inġibu ruħna ma' xulxin. Dan it-tibdil huwa ppreżentat bħala xi ħaġa inevitabbli, ta' ġid għal kulħadd, li ser jagħmilna aktar hienja u kuntenti. Min jopponi dal-bidliet jiġi vilifikat u mibgħut fit-truf tal-ispettru politiku u soċjali. Minkejja dan li qed naraw fis-soċjetà tagħna sejra lura u l-effett ta' dan kollu qegħdin jinħassu fl-isfera soċjali, familji mfarrka, promozzjoni ta' ħajja alternattivi li jdgħajfu s-sigurtà fil-familja naturali, problemi soċjali li jaffettwaw lit-tfal, nuqqas ta' sens ta' komunità, problemi mentali ġejjin minn sens ta' aljenazzjoni, kunflitt bejn is-sessi u orjentament. Għandna wkoll problemi soċjali bħal prekarjat, kollass demografiku, importazzjoni ta' klassi ta' ħaddiema mingħajr għeruq u li jaffettwaw il-karattru tal-pajjiż li jiġu mitfugħa fih. Ekonomija bla ruħ u mingħajr rabta u karattru. Naraw il-vulnerabbli mit-twelid sal-mewt narahom problema. Individwalment, is-sens ta' individwaliżmu kiber, kunflitti bejn is-sessi li għamlu relazzjoni diffiċli u mhux naturali, il-bnedmin spiċċaw aljenati u jiżolaw ruħhom. Inċertezza fuq il-ġeneru, speċjalment fost iż-żgħażagħ, li toħloq tensjoni qawwija. Sens ta' familja spiċċa, is-sens ta' familja spiċċa. L-identità fluwida u mingħajr għeruq. Plinio Correo de Oliveira, ħassieb Brażiljan li għax f'parti sew mis-seklu 20, fil-ktieb tiegħu Rivoluzzjoni u Kontro-Evoluzzjoni, li kien ġie ppubblikat fl-1958 u t-tieni edizzjoni fl-1977, kien ħareġ bil-ħsieb li r-rivoluzzjoni hija proċess kontinwu li jitlaq billi jirribella kontra s-soċjetà ordnata fuq il-viżjoni Nisranija u jieħu forom diversi fi proċess li jiżviluppa Plinio jsemmi erba' rivoluzzjonijiet. L-ewwel rivoluzzjoni hija r-Rinaxximent li poġġa lill-bniedem fiċ-ċentru tal-univers u neħħa lil Alla lil Alla, fetaħ it-triq għan-neopaganiżmu bħala sors minflok il-Kristjaneżmu. It-tieni rivoluzzjoni hija r-Riforma Protestanta li farrket l-unità fil-Knis, fid-dinja Nisranija, speċjalment fil-Punent, billi tagħti dritt lill-individwu li jinterpreta l-Iskrittura kif irid hu. It-Tielet Rivoluzzjoni, l-Illumeniżmu u r-Rivoluzzjoni Franċiża, li wasslu għall-ħakma tal-individwu fuq is-soċjetà, twarrib tas-sens tas-sagru u tqallib fl-ordni soċjali. Ir-raba' rivoluzzjoni hija rivoluzzjoni komunista li ħaditha kontra l-proprjetà privata u l-familja. Mis-snin sittin rajna l-firxa estensiva tar-rivoluzzjoni fil-Knisja u fis-sesswalità. Plinio mbagħad jitkellem dwar il-kontro-rivoluzzjoni li tfisser id-difiża tat-tliet Kolonni taċ-ċiviltà, jiġifieri t-tradizzjoni, il-familja u l-proprjetà. Issa fl-episodju li jmiss ser nidħlu aktar fid-dettall. Grazzi. Tajjeb, Sur Beatty, aħna aħna il-kelma evoluzzjoni għandha ċertu konnotazzjonijiet ta' bidla u ħafna drabi nies jitkellmu b'mod pożittiv, pereżempju Għal bosta nies li forsi ma tantx ikunu ntiżi, jgħidlek imma rivoluzzjoni, pereżempju Franċiża, mhux għax kien hemm in-nies batuti u u f'daqqa waħda l-poplu qam u ħa dak li hu tiegħu. Irħilu mbagħad x'ġara wara ftit li ftit jafu x'ġara li n-nies iktar ftaqru milli saru sinjuri. Jew inkella r-Revoluzzjoni Russa pereżempju, għaliex hija hija meta hawnhekk qed nitkellmu b'mod negattiv fuq il-kelm fuq il-kunċett ta' rivoluzzjoni.
Jien naħseb illi l-ewwel trid tħares lejn l-ordni naturali, u l-ordni naturali ġie maħluq minn Alla. L-ordni naturali bbażat fuq l-armonija bejn il-klassijiet soċjali, fuq id-dritt tal-proprjetà privata, fuq id-dritt tal-intrapriża ħielsa. Issa, rivoluzzjoni hija xi ħaġa li trid taqleb jew tkisser dik l-ordni naturali. u twassal għal stat ta' affarijiet illi mhumiex leġittimi u moralment leġittimi. Għalhekk ir-rivoluzzjoni fis-sens kif intiż f'dan il-ktieb ta' Doctor Correia de Oliveira li huwa Rivoluzzjoni u Kontro-Rivoluzzjoni huwa intiż dak is-sens. Mela aħna nifhmu bil-kelma rivoluzzjoni attakk frontali fuq l-ordni naturali kif maħluq minn Alla. U allura mbagħad meta jsir dan l-attakk frontali fuq l-ordni naturali naraw l-attakk frontali għala fuq dak kollu li huwa nisrani għaliex eh, il-bażiku ħanejdok nisrani eh, u jibgħat soċjetà nisranija u anki soċjetà umana ta' ġri tiġi mqalba tal-imut umani qas biex tibqa' tintaraf. Mużgur, u kif għattinti tajjeb fl-introduzzjoni għal dan il-programm, dawn ir-rivoluzzjonijiet kienu biss sensiela ta' splużjonijiet ta' żewġ valuri, insomma, ma tantx tista' ssejħilhom valuri, metafiżiċi. Il-kobor, jew is-suppervja, u s-senswalità. Għax jekk tħares lejn is-senswalità, dak li tara, dak li tħoss, dak li tmiss, dak li tisma', jekk jisplodi fil-bniedem, jekk m'għandux rażan fuqu, dan iwassal għal tendenzi u aġir u atteġġjamenti li jmorru kompletament kontra l-Għaxar Kmandamenti. U l-istess bil-kobor. Jekk ikollok splużjoni tal-kobor li inti ma trażnux il-kobor tiegħek, agħmel kombinazzjoni bejn dawn iż-żewġ valuri u għandek dawk l-erba' rivoluzzjonijiet li semmejt fl-istorja. Fil-fatt jiena naħseb, naqbel ħafna ma' ġieli minn kien hawn min qal li l-ewwel rivoluzzjoni kienet dik ta' Satana, ħa ngħidu hekk, qabel il-ħolqien tal-bniedem meta Luċifru minn minn anġlu tad-dawl irribella kontra Alla u spiċċa mkeċċi mill-ġenna. U ħafna drabi l-rivoluzzjonijiet ehm, huma fuq l-immaġni ta' din il-ħaġa jseħħu, speċi s-supervja, s-sensualità jiena nieħu dak li hu mhux tiegħi, nipprova nieħu dak li mhux tiegħi, proprjetà ta' ħaddieħor, eh, il-dritt tal-familja, il-dritt tradizzjoni, un bat nispiċaw propju bħalu ċifri nitkeċċew mill-ġenna ħanajdu għek mill mhm. anki s-soċieta tinbidel ħafna drabi fin ferm. Allora x-relazzjoni jen bejn l-erba evoluzzjonijiet, un bat Plinio Corredo vera kien ħarġ il-kib tiegħu fil-1959. Eh, bat wara Plinio miet fil-bidu tad-disajnijiet fl-94. Allura X'relazzjoni hemm bejn l-ewwel erba' revoluzzjonijiet? Ir-revoluzzjonijiet li semma wara, anki hu stess kien tkellem fuqhom, speċjalment ir-revoluzzjoni sesswali u kif ukoll il-revoluzzjoni kienet għaddejja ġol-Knisja. Jiġri hemm xi ħaġa x'relazzjoni hemm, x'korrelazzjoni hemm bejniethom dawn ir-revoluzzjonijiet? L-ikbar korrelazzjoni hi li kollha ġew minn kif għadt qabel jien splużjoni ta' kobor jew kburija jew suppervja u splużjoni ta' senswalità bla rażan. L-erba' rivoluzzjonijiet kollha ġew minn hemm. Il-ħames rivoluzzjoni, dik tat-tribaliżmu, tar-rivoluzzjoni sesswali, tal-attakk frontali fuq il-familja tradizzjonali, l-istess. Hija splużjoni tal-kobor jew l-suppervja bla rażan u splużjoni tas-senswalità bla rażan. Ġuri dik hija l-korrelazzjoni bejn. Għala, ġieli kull hemm xi nies, pereżempju, jgħidulek imma iż-żgħażagħ illum, pereżempju, speċi mhux iridu, pereżempju, naf il-Knisja tagħmel torganizza xi ħaġa żgħażagħ billi s-saċerdot jibda jaddatta ruħu għaż-żgħażagħ u jaddatta dawn il-metodi li aħna naraw ma' parti mir-rivoluzzjoni. Mm-hmm. Hemm dubji serji kemm jaħdmu daw, fil-fatt jiena nemmen ma jaħdmux, imma imma hija ħaġa tajba li pereżempju saċerdot jgħid jinżel għal livell ta' sesa billi jadotta daw il-metodoloġiji pereżempju li l-rivoluzzjoni tipproponihom. Verament din tkun qed tilħaq lil minhom biet mill-Knisja. Le, għax il-Knisja wara kollox hija il-ġisem mistiku ta' Kristu, le? U l-Knisja huwa, il-Knisja hija l-pern ta' dak kollu li hu sagru, ta' dak kollu li hu tajjeb, ta' dak kollu li hu, li huwa fejn hemm sakralità. Mela għandu jkun il-pern tal-kontra rivoluzzjoni. Allura jekk il-Knisja hija l-għassiesa tal-verità u l-verità oġġettiva, mela trid tkun l-għassiesa wkoll tal-ordni naturali li ħalaq Alla. Issa jekk naraw dawn l-aħħar tletin, erbgħin sena speċjalment wara l-Kunċilju Ekumeniku Vatikan it-Tieni, il-quddiesiet bil-clowns, bil-clown masses, nuqqas ta' rispett lejn is-Santissmu Sagrament, jorganizzaw id-discos f'ġieli anki ġol-knejjes u dan l-affarijiet. Ejjew kollha, everybody welcome. Suppost veru, kulħadd suppost merħba bih fil-Knisja. Imma inti trid ġġib ruħek dejjem skont it-tagħlim Kattoliku. Dik huwa kundizzjoni indispensabbli. Hekk biex tkun membru. U dawn it-trends kollha illi rajna f'dawn l-aħħar 50 sena, 60 sena, mis-snin 60, bir-rivoluzzjoni sesswali u dak kollu, dawn ma waslux għal tkabbir fil-vokazzjonijiet, ma waslux biex il-knejjes imtelgħu bin-nies, anzi, f'dawn l-aħħar 60 sena mill-Kunċilju 'l hawn qed naraw il-knejjes jitbattlu, qed naraw seminari kważi vojta, qed naraw nuqqas ta' devozzjoni u pjetà fejn kellna ħafna ħafna devozzjoni qabel, nuqqas ta' nies fil-manifestazzjonijiet pubbliċi tal-kattoliċi. Jiġifieri, jekk saċerdot jew membru tal-ġerarkija jġib ruħu b'mod rivoluzzjonarju, ir-riżultati mhux ħa jipproduċu frott tajjeb, għax wara kollox Siġra ħażina ma tipproduċix frott tajjeb. Ekku, kif qal is-Sinjur tagħna Ġesù Kristu, nagħrfuhom mill-frottijiet tagħhom. U ħafna drabi l-frottijiet li naraw mhumiex l-istess dak li jgħidulna li ħa jsiru, jiġifieri din hija xi ħaġa li qiegħda tkun kontinwament. Ehm, u ħafna drabi s-soluzzjoni li tiġi provduta jidlek rridu nagħmlu aktar hekk. Pereżempju ġieli taqra artikli fuq gazzetti ġieli jkunu miktubin minn jew minn xi xi intelletwali, insomma, Malta għandna xi tnejn minnhom. U xi pseudo-intelletwali.
Pseudo-intelletwali, ekku, ekku, għandna tnejn minnhom donnu jifmu f'kollox. Kif ukoll minn xi anki saċerdoti jgħidu l-ekk għal knisja dal-ura u rridu u rridu nerġgħu rridu speċi jipproponu dak li ġie propost dal-aħħar 50 sena, ġifieri ġi laqqas biss jgħidu għas jgħaddilhom minn moħħhom ngħidu sma jista' jkun li dil-vija Irridu naqbdu vija oħra differenti minn din, ma ħafna drabi jgħidu għax għax ma ma implementajniex il-konċu vegani, vegani, għax ma tftemniex mad-dinja. Hmm. Jalla l-bambini tiħ il-ġenna, ġivi l-mulja tiħ il-ġenna, ma niftakar il-Kardinal Martini meta mit kien għalik nisi għada mitej sena l-ura, għada mill-kitbit tiegħu mbagħad tinduna li kienet jgħid għaliex għaliex għadha ma abbraċċax il-valuri tal-illuminizmu li kif għedna jattilet revoluzzjoni. se nitkellmu fuq kardinal tal-Knisja Kattolika. Ġifieri dan għaviet li taċċellera l-ħaġa, mhux mhm. nerġgħu daqsxejn nżommu l-brejki u jekk hemm bżonn nagħmlu reverse, imma rridu nibqgħu għaddejjin fast forward meta f'qudiemna għandna għandna l-bidun, possima kun niżlin. Għala għoddim da kollu hekk, ħafna drabi dak li jkun jibdejt imma possibbli ikun hawn kontra rivoluzzjoni jew dina biss ħolma firħa, bl-Ingliż jidha pipe dream speċi mhm. xi ħaġa. Xi ħaġa li qatt ma tista' ssir. Qatt ma tista' ssir xi utopija.
Ejja naraw il-ħajja u l-aġir u l-akkwisti li għamel Plinio Correa de Oliveira. Dan twieled San Paolo lejn il-bidu tas-seklu 20, sar avukat, kien membru tal-Kongregazzjoni Marjana, spiċċa President tal-Azzjoni Kattolika ta' San Paolo, Wara li għamel il-perjodu tiegħu hemmhekk kien deputat fil-Kungress u fil-Parlament Brażiljan u mbagħad deherlu illi kellu jagħmel xi ħaġa biex isalva jew jaħdem favur il-valuri taċ-ċiviltà Nisranija f'pajjiżu u inti semmejt il-pilastri taċ-ċiviltà Nisranija, it-tradizzjoni, familja, dejjem tradizzjoni bbażat fuq il-verità Kattolika, il-familja bbażat fuq żwieġ indissolubbli bejn raġel u mara, u l-proprjetà, id-dritt tal-proprjetà privata bil-funzjoni soċjali importanti tiegħu. U waqqaf organizzazzjoni magħrufa da jidilli fl-1960 propju wara li kiteb dan il-ktieb.
Rivoluzzjoni u kontru is-soċjetà Brażiljana għad-difiża ta' tradizzjoni familja proprjetà. U għal hemm bżonn insalvaw u mmexxu l-valuri taċ-ċiviltà Nisranija, bbażati fuq it-tradizzjoni, il-familja u l-proprjetà. U mijiet u mijiet ta' żgħażagħ ġew attirati lejh u lejn id-duttrina tiegħu u lejn l-organizzazzjoni tiegħu u l-ideat ta' din l-assoċjazzjoni bdiet tinfirex dawn l-ideat bdew jinfirxu mal-Amerika Latina kollha. Mela kien hemm Soċjetà Ċilena għad-Difiża tat-Tradizzjoni u l-Familja Proprjetà, Soċjetà Venezwelana, Soċjetà fl-Arġentina għad-Difiża, u mbagħad saħansitra telgħet u marret lejn l-Istati Uniti fejn illum hemm The American Society for the Defence of Tradition, Family Property, l-Ewropa fejn hemm l-Association Française pour la Défense de la Tradition Famille Propriété. Ġifieri, l-ideat tiegħu, l-moviment li ħoloq hu, infirxu. Mela mhijiex pipe dream illi l-lajċi kattoliċi jorganizzaw ruħhom biex jiddefendu l-valuri taċ-ċiviltà Nisranija bbażati fuq daw it-tliet pilastri li semmejna. Mhi pipe dream xejn. Ekku, fil-fatt aħna kemm-il darba kellna anke esperjenza morna barra minn Malta u ltqajna ma' membri ta' din l-assoċjazzjoni u tara ħafna żgħażagħ, jiġifieri kultant tibda tgħid imma Kif dawn iż-żgħażagħ suppost li suppost aħna nipproġettawhom biex tiġbed iż-żgħażagħ trid tagħmilhom xi disko u anke hawn Malta llegalizzajna sustanzi qerrieda li jirriduċuk fix-xejn. Kif dawn iż-żgħażagħ li jirrinunzjaw kont il-maqlub ta' dan l-affarijiet kollha u ta' dawn iż-żgħażagħ kollha. In teorija mhux suppost ma jkunx hemm dawk iż-żgħażagħ. Jiġri jiġri hawnhekk narawha li din tidher sew li mhijiex ħolma fiergħa u qed ngħidu dan għaliex ħafna Maltin li forsi qatt ma ġew esposti għal din l-alternattiva anki fejn tidħol il-Knisja u fejn tidħol il-ħajja soċjali, ħafna drabi ma jifmukx. Ġifieri ma nafx inti Filip, imma jiena meta ġili naqbada fuq dawn l-affarijiet jgħidulek jgħiduli ma imma speċi dik mhux qed tara li llum il-Knisja ħadd ma jifhem ħadd ma ħadd ma ħajimxi ħadd ma ħajqbel miegħek jekk tajtek speċi ġili anki anki eh, tkellem ma' saċerdot imma darba kien qalli Qal iva li ma qed jgħid hu nkella ma jiġux il-knisja speċi, fatt ferda ma jmorrulux il-knisja għal sa żgħażagħ. Ġifieri imma imma din l-attitudni ta' rassenjazzjoni u nabbraċċaw il-moderniżmu li kif tgħidli inti Filip kien ġie kkundannat mill-istess Papa San Piju għaxra. San Piju għaxra. Tista' ah. tispjega naqxej il-korrelazzjoni bejn il-kontra-revoluzzjoni u l-ġida kontra l-moderniżmu u għaliex il-moderniżmu huwa ħażin, jiġifieri? Għaliex il-moderniżmu li ġie kundannat mill-Papa San Piju għaxra rrid ifeċċ jew jifrex mentalità illi m'hemm xejn stabbli fid-dinja m'hemm xejn stabbli fis-soċjetà, kollox jinbidel skont iċ-ċirkustanzi. Mela il-moderniżmu huwa bbażat fuq relattiviżmu u jgħidlek dak li kien ħażin elfejn sena ilu jista' jkun tajjeb illum u dak li kien tajjeb elfejn sena ilu jista' jkun ħażin illum. Il-moderniżmu joħloq din il-mentalità li jgħidlek il-verità oġġettiva ma teżistix għax kollox irid jinbidel skont iċ-ċirkustanzi. Mentri l-verità Kattolika, il-verità oġġettiva Kattolika tgħid, Wara kollox Ġesù Kristu lbieraħ, illum u għada. Alla ma jinbidilx, il-kmandamenti tiegħu ma jinbidlux, dak li kien ħażin elfejn sena ilu, jibqa' ħażin illum u dak li kien tajjeb elfejn sena ilu, jibqa' tajjeb illum. Ħu pereżempju l-każ tad-divorzju. Kien hemm movimenti fil-Knisja li qalu isma' hemm bżonn li nbiddlu t-tagħlim fuq id-divorzju għax meta Kristu tkellem kontra d-divorzju trid tarah fil-parametri ta' dak iż-żmien u tagħmel kontestwalizzazzjoni ta' dak li qal għal dak iż-żminijiet u dak. Dik kienet il-mentalità modernista. Il-mentalità ġenwina nisranija qal, Kristu kkundanna d-divorzju b'mod qawwi u ċar. Dik hija parti mit-tradizzjoni Kattolika tal-verità oġġettiva Nisranija u ma tistax tinbidel irrispettivament miż-żminijiet li għaddejjin minnhom. So, dik hija l-korrelazzjoni li hemm. Effettivament, il-moderniżmu li ġie kkundannat minn Papa San Piju Għaxxa u mill-papiet ta' warajh, Mhux daqstant, imma hu kien l-eroj kontra l-moderniżmu. Huwa bbażat fuq relativiżmu, illi m'hemm xejn stabbli u veru. Dak li qofol tiegħu.
Mela meta tiltaqa' fil-knisja xi nies jgħidulek isma' hemm bżonn insiru moderni, nadattaw, kienu qed jiżbaljaw. Ma hawn l-ebda dnub illi wara ċertu żmien, pereżempju, jekk ma tindimx minnu, ma jibqax dnub, jirregolarizza ruħu, kif ġieli ngħatat ċertu impressjoni. U Allura, meta nitkellmu fuq fuq il-ħidma tas-Soċjetà għad-Difiża bħal mill-Primata Kristjana, ġifieri qed naqx il-ħidma li ssir hawn Malta. Il-ħidma ta' il-ħidma tagħha hija li titfa' lis-soċjetà pereżempju naf aħna is-soċjetà Maltija titfana lura l-Medju Evu jew inkella nerġa' niskopru dak li hu ta' valur biex is-soċjetà tiġi aħjar, tiġi iktar il-qudiem b'hekk. Din l-istess mistoqsija kien għamilha lil Nutar Zammut Sassi fuq programm ieħor fuq stazzjon ieħor. U jingħadlu, aħna rridu illi pajjiżna u s-soċjetà ta' pajjiżna tirrifletti r-rieda t'Alla. Mela il-Maltin aħna mmorru dawk minna li għadna mmorru l-knisja ngħidu ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art. Diment li tiġi xi problema kontroversjali fil-pajjiż, Ninsew dak li jrid hu, kif fis-sema hekk bda fl-art. Ngħidu li le, irrid nagħmel dak li rrid jien. U mbagħad fl-istess fl-istess mod ngħidu li aħna Nsara għax imbagħad hawnhekk tiġi l-ipokresija. Hu każ klassiku fejn 52 fil-mija tal-Maltin illi jaqalu li huma Kattoliċi marru jivvutaw favur id-divorzju. Kuntrast ċar mal-kundanna tad-divorzju għal elfej sena mill-Knisja u mill-kliem Sidna Ġesu Kristu stess. Però mbagħad jgħidu li aħna Kattoliċi. Għalihom ikun dak li tidint kif fis-sema ma mhux flek dak l-art jibqa' fis-sema. Allura eh, fakkarni x'kienet il- Id-domanda li aħna qed nipproponu li nerġgħu lura l-Medju Evu eh. jew inkella li s-soċjetà nagħmlu Le, aħna qed nipproponu illi il-liġijiet, id-drawwiet tal-pajjiż, l-orjentament tas-soċjetà tkun konformi mal-verità oġġettiva. U verità oġġettiva waħda biss hemm, il-verità Kattolika. Issa hemm bżonn ġifieri l-Knisja tkun konfessjonali u timponi fuq l-Istat? Le. Fil-Medjuevu kien hemm kooperazzjoni bejn l-Istat u din. Il-prinċipijiet u r-rejiet tal-Medjuevu kellhom l-ambitu tagħhom fejn ma kienx id-dan. U Knisja kellha l-ambitu. Imma l-prinċipijiet u r-rejiet fil-pajjiżi u tal-Medju Evu kienu jagħtu widen għal dik li kienet tgħid il-Knisja. Per eżempju, għax kemm tafa di, naħseb tafa x'int istudjajt l-istorja. Waqt il-Medju Evu, il-papit U kien taf kemm kienu jġildu bejnietom barunijiet u retu dax. Il-papit kienu qalu għall-inqas tliet xhur tas-sena ma jrid ikun hemm l-ebda vjolenza jew ġlied biex aħna għall-inqas fl-għelieqi nkunu nistgħu niġru. The truce of God.
Eħe, il-paċi ta' Alla.
Il-paċi ta' Alla. U min jivvjola l-paċi ta' Alla ħa jiġi skumnigat. Dak iż-żmien il-politikanti kienu kienu jibżgħu. minn Alla u kienu jibżgħu mill-konsegwenzi tal-ħajja eterna. Illum, ħares lejn il-politikanti li għandna, l-klassi politika l-iktar fqira u miżera li għandna. Għalihom Alla ma jeżistix. Ir-rieda tiegħu ma jeżisti xejn. U kulħadd jagħmel li jrid. Għamlu li tridu, għaffġu kemm tridu. Però fl-aħħar mill-aħħar int ħa terfa' l-konsegwenzi tal-aġir tiegħek. U meta wieħed jara r-riżultati mbagħad ta' da kollu ma tantx huma pożittivi, jiġifieri jekk naraw riżultat ta' ta' nuqqas meta meta bdbedna minn Alla anke fl-isfera politika, llum il-ġurnata anke ħafna Maltin jgħidulek kemm konna aħjar meta konna hekk pereżempju. Jiġifieri jiġifieri eh, is-soluzzjoni għas-soċjetà u għalhekk dan għal programm sa wasalna biex nagħlqu ħalli ħalli dana Is-soċjetà għalhekk illum il-ġurnata u ħafna anki ċertu sens ta' skuntentizza fis-sens mhix xi ħaġa politika iktar milli ħaġa sempliċement ħafna ħafna jgħidulek mhux ġast biddel il-gvern, imma trid imma hija soċjetà hija nuqqas ta' soluzzjoni li tkun spiritwali, dik li mhux qed isibu. U allura rridu mmorru lejn ritorn lura għall-eruq tagħna fejn tidħol fejn tidħol anke aħna l-identità Maltija, l-identità Kattolika, bbażata fuq l-imħabba t'Alla, devozzjoni lejn Sidna Marija u rispett li l-reliġjoni Nisranija ġġib lejn bnedmin l-oħrajn. Illum qed naraw nuqqas ta' rispett anki anki fl-imġieba u dina l-kontroevoluzzjoni dak l-iskop tagħha li terġa' tirritorna anki nirrispettaw anki fir-relazzjoni tagħna bejn xulxin. Jiġifieri jekk jiena il-Maltin u anki anki dawk il-barranin li pereżempju jkunu fostna aħna mhux qed navvokaw l-immigrazzjoni bla kontroll, ta' tifhmuni xi ħażin, imma l-korteżija, l-imġiba tajba li kienet tikkaratterizza tant il-Malti, anki tara vjaġġaturi antiki, per esempio, jgħidu kemm il-Maltin kienu ġibuhom tajjeb anki fil-Bibbja, San Pawl il-Maltin laqgħuh b'mod tajjeb għaliex għaliex imbagħad San Pawl tom il-messaġġ nisrani. Jiġifieri daka qed jintil meta jintilef dak għaliex għaliex għaliex hawn daw it-tendenzi ħżiena u fil-fatt naħseb illi Is-soluzzjoni għal problemi ta' pajjiżna huma soluzzjoni spiritwali iktar minn soluzzjoni politiċi jew kella għajmnek ekonomiċi u materjali. True, very very true, eh, verissimu ġifieri. U l-kriżi li u l-ikbar kriżi li għandna f'dal pajjiż hija kriżi tal-familja Maltija. Ekku.
Familja Maltija tfarket. Għaliex tfarket il-familja? Għaliex tant koppji tal-ġenerazzjoni tiegħi? Jiena kont ta' kont il-kulleġġ jien St. Edwards konna 30 fil-klassi tiegħi. Minn dawk it-30 jien bqajt fuq l-ixkaffa, 29 inħroġu. Għadni ma qtajtx qalbi. Se nabatu appell ta' fuq din il-video. Imma 29 iżżewġu mill-klassi tiegħi. Minn dawk id-29 li żżewġu, 20 minnhom separaw. U qegħdin poġġjuti ma' nies oħrajn.
Tajjeb illi. Kollha żewġu fil-Knisja daw. Tajjeb, tajjeb. Tajjeb, tajjeb, nħarsu lej il-pedament kif dejjem ngħidu, il-pedament tas-soċjetà Maltija dejjem kienet il-Knisja. U meta bdiet titfarrak, bdiet tnaqqar dik, tnaqqar kollox. Sinjuri, eh, natu għelu għal dan l-ewwel programm li huwa kien żgur li interessakom, issa nistidnukom biex tkomplu segwu din is-serje fil-programm fil-li fl-episodji li jmiss u nisperaw li ssibuhom mhux biss ta' interess imma ta' għajnuna sabiex sabiex aħna lkoll nibnu soċjetà aktar nisranija bbażata fuq fuq il-prinċipji ta' difiża tat-tradizzjoni, tal-familja u tal-proprjetà. Grazzi u nsellmilkom.